Kemm hi ħaġa sabiħa li nifhmu eżattament x'aħna ngħidu lil xulxin meta nsellmu lil xulxin f'dawn il-jiem qaddisa, Il-Milied it-Tajjeb! Qed infakkru t-twelid ta' tarbija. Qed infakkru t-twelid ta' Alla li sar bniedem għalija u għalik. Meta aħna fid-djar tagħna, fil-pjazez tagħna, fil-knejjes tagħna, narmaw il-presepju, il-maxtura, aħna nkunu qed nagħmlu att ta' fidi li dik it-tarbija fi xbieha ħelwa huwa Alla imħabba magħmul bniedem. f'maxtura għaliex ma kienx hemm post għalih fil-lukanda, jgħidilna il-Vanġelu, u ommu wellditu far. Fisqietu u qegħditu f'maxtura. Ġużeppi min jaf kemm tħabat biex isib post iktar adattat. Imma is-sinjal tal-maxtura hu għali u għalik sinjal ta' faraġ. Il-Mulej lest jitwieled f'kull ambjent biex ikun qrib tagħna, qrib tiegħi, qrib tiegħek. U llum irridu naħsbu ftit kif nistgħu aħna wkoll nagħmlu hekk lil xulxin. Għaliex l-isem li jingħata huwa Alla Salvatur, imma wkoll Emanwel, Alla magħna. Kif nistgħu aħna, b'dak li nagħmlu, b'dak li ngħidu, b'dak li naħsbu fil-Milied inkunu tassew qrib xulxin? Dan il-ħsieb iwassalni wkoll għal sinifikat profond li l-istudjużi jagħtu lil isem pajjiżna. Jgħidulna li Malta, l-isem Malta, ġej mill-Feniċju Malat li tfisser Port ta' Kenn. Post sikur. Imma dan il-kenn aħna nsibuh fil-qalb tagħna għal xulxin? Kemm tkun ħaġa sabiħa li Malta tagħna tgħix il-vokazzjoni li hemm f'isimha, li tkun post ta' kenn għal min jgħix fiha u għal min iħabbat fuq il-bibien ta' qalbha. Nistgħu aħna, f'dan l-istaġun sabiħ ta' festi, ta' ferħ, ta' għożża, ninsew 'il xi ħadd minn fostna? Nixtieq insellem in-nies li forsi ma tantx naħsbu fuqhom, dawk li qegħdin fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, f'istituzzjonijiet oħra, l-anzjani tagħna f'tant Djar fejn isibu għożża, iva, imma jista' jkun li jħossuhom ftit weħidhom dawn il-ġranet. Tajjeb niftakru f'dawk li forsi waqgħu f'xi vizzju. Qed jippruvaw isibu l-hena tagħhom f'xi ħaġa li minflok tibnihom tkissirhom. Dawk huma parti mill-familja tagħna. Irridu nkunu qrib tagħhom. Mhux niffaċilitaw il-vizzju tagħhom, imma naħdmu biex bl-għożża ta' bejnietna, Malta tkun tassew ta' kenn għal kull min jgħix fuqha. U f'isem it-tarbija ta' Betlem li ma sabitx post f'dan il-Lejl Qaddis fil-lukanda. Kif nistgħu aħna min iħabbat fuq il-bieb ta' xtutna ngħidulu full up? M'għandniex post. Possibbli m'għandniex post? Jew inkella m'hemmx post fil-qalb tagħna? Kelma oħra li jgħidilna l-istudjużi li tfakkarna fl-isem ta' Malta Huwa l-għasel. Ħafna studjużi jgħidu li l-isem Malta ġej minn mel, minn, mill-għasel. Mill-ħlewwa tal-għasel li kien jiġi prodott bi kwantitajiet kbar u għadu sal-lum għall-grazzja t'Alla fuq il-gżejjer tagħna ta' Malta u Għawdex. L-għasel huwa xogħol il-bżulija tan-naħla. Imma n-naħla ma tistax tagħmel l-għasel mingħajr il-fjuri tal-kampanja. L-għasel huwa espressjoni tal-armonija fil-ħolqien. Kemm hi ħaġa sabiħa li Malta tkompli tgħix il-vokazzjoni ta' dan is-sinifikat profond tal-isem tagħha billi tkun ukoll ambjent fejn il-naħla tkun tista' tkompli tagħmel l-għasel tagħha U allura dan ifisser li għandna bżonn nieħdu ħsieb l-ambjent li tant huwa neċessarju biex ikollna l-għasel bnin li tant jagħmilna kburin. Imma l-għasel mhuwiex biss tan-naħla, hemm l-għasel tal-kelma ħelwa li tinfed fil-qalb ta' min jisemgħek u tagħmillu l-kuraġġ Tagħtih ftit faraġ. Kemm inpoġġu għaġtu u velenu kultant fil-kliem tagħna u fuq is-social media. Kemm nieħdu pjaċir kultant, ngħid sfortunatament, ngħajru lil xulxin bi kliem iebes. Fejn hu l-għasel fil-kliem ta' fommna? Malta post ta' kenn. Malta li tnissel għasel bnin. U nistgħu ngħidu li fir-rakkont tat-twelid ta' Ġesù, dawn iż-żewġ ħsibijiet jingħaqdu. Għaliex l-Iskrittura stess tgħid, li fit-twelid tal-Iben ta' Alla, bħal għasel ta' ħlewwa u ta' ħniena, issawwab fuq id-dinja, fil-qalb tagħna l-bnedmin, bħal dik in-nida li fuq il-pjanti u s-siġar tagħna, Tgħidilna li għad hemm it-tama, li għad hemm il-ħajja. Jiena u nawgura lil kull wieħed u waħda minna Milied hieni. Nixtieq nirringrazzja lil kull min jipprova jippromwovi b'kull mod il-kultura ta' akkoljenza tagħna. il-kultura tal-ħlewwa. Wara kollox Dun Karm meta ħaseb f'Malta hekk sejħilha, Din l-art ħelwa, l-omm li tatna isimha. Jalla dan il-Milied aħna jkollna l-qalb tagħna miftuħa biex nilqgħu 'l xulxin u għal xulxin. It-tislima ħelwa tal-Milied tkun ukoll impenn biex nużaw kliem ħelu sabiħ għal xulxin. Mill-qalb nagħtikom il-barka pastorali tiegħi. U nawguralkom minn issa mhux biss Milied hieni, imma sena ġdida mimlija risq u barka.